Ва баракятуһ, кадерле мөслим, мөслимә кардәшләребез. Әлхәмдүлиллә, Аллаһның рәхмәте белән менә инде Рамазанның соңгы 10 көненә дә кердек. Әлхәмдүлиллә, Аллаһы Тәгалә шушы 10 көннәребездә монарга кадәр кылган гыйбадәтләребезне, иншалла кылыначак гыйбадәтләребезне я Раббым кабуллардан кыл, тоткан уразаларыбызны кабуллардан кыл. Һәм нәрсәсе белән аерылып торасың безнең Рамазанның соңгы 10 көне

Ул ул төннәрен йокламыйча уздыра иде, уяу булып уздыра иде, ди. Үзенең әһелен уята иде гыйбадәткә, Вәшәддә михзараху, һәм үзенең билдәге булган бавын катырак кыса иде, ди. Җәмәгать, әйдәгез без дә шушы соңгы Рамазанның ун төнен уяу уздырырга тырышыйк. Рамазанның ун төнен үзебезнең гаиләләребезне, хәләл җефетләребезне уятып, таравихларда, төнге намазларда, догаларда уздырырга тырышыйк. Әвәшәддә ми'зараху, инде пигамбәребезнең бил бавын кысу, ул да исә инде нинди мәгънә, пигамбәребез тагын да тырышлык күрсәтә иде, тагын да үзенең өстендә эшли иде, гыйбадәт зәкердә уздыра иде. Менә шушы Рамазанның ун төнен һәм ун көнен. Хәм нәрсә соң шулай ук безнең шушы ун төнендә шулай ук була җәмәгать, ул да исә кадер кичәсе. Инде пигамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм Рамазанда менә шушы соңгы 10 көнендә эзләгез диде кадер кичәсен. Хәм тагын да тәгаенрәк дип әйткәндә җәмәгать соңгы 10 төннең так саннарында эзләгез диде пигамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Кадер кичәсе. Ә нәрсә соң Кадер кичәсе? Аллаһ субханаһу ва тааля хәтта үзенең Коръәни Кәримендә тулаем бер сүрә иңдерде, Әл-Кадр дигән. Һәм шушы Кадер кичәсендә инде шушы Кадер дигән сүрәдә инде Аллаһ субханаһу ва тааля безгә аңлатып китә һәм нәрсә ди? Инна анзалнаху фи лейлатил кадр ди дәреслектә без Коръәни Кәримне иңдердек шушы Кадер кичәсендә ди. Хәм шушы кадер кичәсе хайру мин әлфи шәһр ди. Шушы кадер кичәсе мең айдан да хәерлерәк ди. Мең айдан да хәерлерәк. Хәм менә шушы кадер кичәсендә Аллаһы Тәгалә, аның фәрештәләре һәм Җәбраил фәрештә безнең беренче күккә төшәләр. Бәрәкәт иңдерәләр. Һәм Аллаһы Тәгалә шушы Кадер кичәсендә безнең кылган догабызны, ялварган безнең соравыбызны Аллаһы Тәгалә кире какмыячак, җавап бирәчәкмен, дип әйтте. Һәм шуның өчен, җәмәгать, менә шушы ун төннәрен әйдәгез, уяу булырга, күбрәк Аллаһы Тәгалә ялварап догалар кылырга, хәерле рәвештә зекер кылып, уздырырга тырышыйк. Һәм уйлап карыйк, Аллаһы Тәгалә нәрсә дип әйтә, мең айдан да хәерлерәк. Ә бит ул мең ай күпмегә тиң? 84 елга якынча тиң. Әгәр дә без шушы төнне уздырабыз икән, Коръән укып, хәтта бер аять кенә укып уздырабыз икән, уйлап карыйк, без 84 ел буе Коръән укып уздырган кебек әҗер-савап алабыз. Шушы төнне садака бирәбез икән, без 84 ел буе садака биргән кебек әҗер-савап алабыз. Шушы төнне без дога кылып, Раббым мине гафу ит дип, әстәгъфирулла дип яки әлхәмдүлиллә, субханалла, ла илаһа иллаллаһ дип зекерләрен әйтәбез икән, уйлап карыйк, җәмәгать, без 84 ел буе, 84 ел буе зәкер кылган кебек әҗер савап алабыз. Һәм шуның өчен инде җәмәгать тырышык шушы төннәрен хәерле рәвештә уздырырга. Аллаһы Тәгалә безгә җиңеллекләрен дә бирде. Рамазан аен безгә шундый зур бүләк бирде. Шайтаннарны да богаулады, җәннәт ишекләрен дә ачты, безгә шушы төннәрендә Кадер кичәсен бирде, хәтта шушы ун төннең дә тагын да җиңеләйтте, так саннарыгнда эзләгез, диде. Аллаһы Тәгалә бүләк өстенә бүләк бирде. Әйдәгез, җәмәгать, шушы бүләкне кабул итик. Әйдәгез, шушы бүләкне кабул итеп кулланыйк һәм Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтенә, бәрәкәтенә, мәгъфирәтенә ирешергә тырышыйк. Я Раббым Аллаһ Субханәһу ва Тәгалә безнең кылган гыйбадәтләребезне кабуллардан кыл. Безнең шушы ураза айларында, Рамазан айларында хәерле рәвештә уздырып, безнең шушы тоткан уразаларыбызны кабуллардан кыл, Я Раббым. Шушы төнге намазларыбызны, биргән садакаларыбызны, биргән фитра садакаларын, Я Раббым, кабуллардан кыл. Син генә кабул итүче, Синнән генә сорыйбыз. Субханәк Аллаһумма бихәмдих, әшһәду ан ла илаһа илля әнтә, әстәгъфирука ва атубу иләйһи.